Juventus Club Vur Amore Birkirkara, Juventus Wieħed Chelsea Xejn, għandna magħna lil Massimo hawnhekk erġajna ltqajna ma nistax nerġa' jkissek il-logħba hawnhekk. Ma nistax ma nsaqsik l-ewwel kif kienet l-esperjenza tiegħek meta tlajt il-logħba ma' Milan, għedtilna li kont hemmhekk. Pretendejt rebħa ovvjament li ma ġietx, però Qisu bdejt nara ċertu improvement fl-iskwadra li għamilli kuraġġ għal-logħbiet ta' wara li issa qed nibdew naraw il-frott ta' l-istennija. Kif kienet l-atmosfera ġenerali fil-grawnd dakinhar? Ma kinitx ħażina, kont wieħed minn dawk li ppruvajt nagħmel naqra ħoss ukoll kontu l-kurva, ġifieri. Kienet tajba ġifieri u speċjalment mal-gowl ta' Morata li rajtu eżatt fil-lassa li kont warajha ġifieri kienet sewwa. Jalla jkollna ċans li nittilgħu iktar drabi dan is-staġun. Dak il-vologo tal-lejla. In ġenerali, x'taħseb ovvjament irbaħna għalija l-iktar logħba importanti tal-istaġun s'issa, irnexxielhom jirbħuha Juventus. Il-kummenti tiegħek in ġenerali fuq il-logħba? Rebħa li ġibniha b'sninna, però prezzjużissima, ħafna ġifieri u erġajna li għoġbitni ħafna. li erġajna rajna l-grinta, il-feroċja li tinbagħat tipika ta' l-Juventus. Naħseb waħda minn dawk l-aspetti li spikkaw, u meta jgħid spikkaw kien ħarġet il-grinta, kienet fid-difiża. Ejwa, għandek raġun Alejandro, innutajtha u konxji għaliha. Fid-difiża erġajna rajna anki Bicchierini fl-aħħar minuti, jiġifieri dik it-tenaċja li u meta jifforma l-koppja ma' Bonucci fid-difiża Chiellini jiġifieri jittrasformaw ruħhom u meta jkunu jridu jirbħuha logħba they put their heart to it jiġifieri bħalma rajna anki fl-Ewropej mat-Taljani stess. Ekku. Staqsejt mistoqsija, l-istess mistaqsija liż-żewġ intervisti ta' qabel ukoll. X'taħseb mill-fatt li beda Bernardeschi u kien baqa' bank? Ma stennejthiex daqshekk jiena, però Bernardeschi wkoll għoġobni għax iġġieled u kkombatta u fl-aħħar mill-aħħar, Ta ta pass ġenjali lil Chiesa għal gowl ta rebħa ġifieri overall overall nistgħu ngħidu li prestazzjoni pożittiva anki anki għal fatt li li tipo plejer li jaqla ħafna kritika u tieħu gost meta jkun deċiżiv biex inġibu riżultat tajjeb. L-aħħar żewġ mistoqsijiet żgħar ikollok tagħti rating lit-tim illum minn wieħed sa għaxra. X'għidtihom u għalfejn? Nagħti seven point five mhux il-perfezzjoni għax nemmen li pereżempju ċertu affarijiet irridu nirfinawhom, speċjalment fl-ewwel ħaf meta ċertu passing elementari bħal dak il-kuntratt ta' pereżempju li konna qed intellgħu b'rabju kellna superjuri li numru ieħor fil-midfield tagħhom stajna sfruttament żgur aħjar u ma nemmen li kien pass abbordabbli biex iġibu tajjeb. Dawn il dan l-irfinar fil-passing anki f'sitwazzjonijiet meta ma jkollokx daqshekk il-pressure tal-avversarju fuqek. Eh, bażikament dik. Fimtek. Eh, l-aħħar mistoqsija, eh, issa d-derby kontra Torino, x'tixtieq tara minn dik il-logħba? Hemm xi aspetti li tixtieq tara u xi aspetti li tixtieq tellilna mill-prestazzjoni? Għandi għandi speċjalment ir-rebħa tal-lejla tini aspettattiva enormi għal-logħba kontra Torino ehm, li hija naħseb crossroad importanti għall-istaġun tagħna Nisperaw li nikkonkretizzawha b'rebħ oħra li tirfana aktar 'il fuq fil-klassifika li għandna bżonn ħafna biex nirkupraw il-pożizzjonijiet. Nemmen però illum rajna sinjali ċari li l-grinta ġiet. Il-grinta ġiet u hemm fuq xiex tibni. Tajjeb, grazzi ħafna Massimo, aħna grazzi talli segwejtuna, narakom fil-logħba li jmiss kontra Torino. Grazzi ħafna.